Ev dem û hemî demên nû şad û bextewer bin temaşevanên hêja. Di wanayê çûyî de me kît û bêje xwendin û em di serra derwezîn. Îro jî em ê beşê dudiyê ji wê navnîşanê berdewam bikin û di serra derbas bin, dîsa bi navê kît û bêje beşa dudiyê. Bêje çi yê bi xwe? Wekî ew bêje me berî vê danasîn û cureyê bêjeyê me ston me birin, me cureyê kîtan jî birin, kît li gûr tîpên tê de û me cureyên bêjeyê jî li gûr kîtan birin. Îro jî em ê cureyên bêjeyan li ser re derbas bin. Bêje li gorî binesaziyê çar cure ne, yanî li gorî binyatê çar cure ne. Cureyê yekê bêjeya sade. Çima sade ye? Bêjeya sade niha wek nimûne em di ser re çend bêje gotinan bêjin, wan jî çend peyvan bikar bînin. Wek kar, dar, hatin. Welat çû bir. Eger em bala xwe bidin van bêjeyan em dibînin ku ew ji yek kît an jî ji du kîtan pêk tê lê em nikanin carek din van bêjeyan ji hev perçe bikin. Eger em ji hev perçe bikin her kîtek ji wan kîteyan tu watayê nade. Loma Em dibêjin bêjeyên sade. Bêjeyên sade me got ji hev di carek din parçe nabin. Eva cureyekê ji cureyên bêjeyan. Cureyên dudiyê bêjeya pêkhatî. Cureyên pêkhatî çi wateyê wan heye ew jî çi em mebesta me jê çi ye? Bêjeyên pêkhatî ji bêjeyeke sade û hin pirtikan. Ji pirtikaran hin dibêjin pêşkît û paşkît. Hinek ji ye re dibêjin pêşgir û paşgir û her yek navekê lê dike. Lê em ê di vir de pêşkît û paşkîtan bi kar bînin. Di vir derê de pirtik bixa yanê perçên bi bêjeyê dikevin yan dikevin pêşa bêjeyê yan jî dikevin paş bêjeyê. Eger têkevin pêşa bêjeyê em jê re dibin pêşkît. Û têkevin paşiya bêjeyê, em jê dibêjin paşkît. Em ê niha hinek hene cureyên van bêjeyan bi çi şêweyê tên sazkirin an jî tên avakirin. Yek, sazkirina bêjeyên pêkhatî bi alîkariya pêrkît yan jî pêşkîtan.

tînin meydanê. Ev jî taybetmendiya zimanê Kurdî ye. Yani zimanê Kurdî bi alîkariya pêşkît û paşkîtan gelekî dewlemend dibe. Gelekî dewlemend dibe û peyvên zimanê Kurdî pir dibin di vê warî de. Em ê niha hinek ot ser darozin. Bi rastî gelek pêşkît û paşkît hene lê em nikonin teva bi nav bikin û di serra derbaz bin. Em ê çend nimûneyan ji her cureyekê bi nav bikin. Yek wek niha ve evo pêşkîteke yan jî pêrkît e. Digel xwarin, eva xwarin lêkerek e, lêkere di warê jêderê de ye. Çi dide me vexwarin? Binêrin, xwarin wateye xwaş vexwarin cuda ye. Eva peyveke nû bi alîkariya vê pêşkîtê ji me re peyveke nû anî meydanê û bi xwe vexwarin cudatir e ji xwarinê. Heva yek. A didiyê ra ew jî pêşkî dike, ra pêşkî dike dikeve pîşa peyvan ew lê keran û ji me re peyvine nu ew lê kerine nu tînê hûlê. Wek ketin. Ra û ketin bi hev re çi didin me? Raketin didê me. Eva ketin bixwe lê kerik bi serê xwe ye. Di vir de ra ket pîşê, ev pêşkîto ket pîşo lê ke ra ketin. Lê kereke nû dame, ew jî wateya wê cuda ye ji vê lêkerê. Cuda ye ji vê lêkerê bû ra ketin, ra ketin. A sisiyê ne. Eva pêşkît e di derê de di gel vê ev jî wekî dibê naveke yar. Digel yar dibê çi? Dibe neyar. Neyar yanî dijmin, neyarê miletekî, neyarê kesekî di vir de dibê dij wî, neyar. Yar yanî dost e û neyar dijmin e. Di vir de wate ji hev pir tersî hev in. Fikir bide li do bêjeyeke nû ji me re hat hûlê. Ev bêjeya jî cudayî vê bêjeyê ye. Eva asistiyê. Ya çarê wer wer ev jî pêşkîteke. Pêşkît di derê de dikevê pîşa vê lêkerê dîsa. Ev lêkera gerandin bi digel vê pêşkîtê çi dide me? Wergerandin, gerandin cudayê wergerandin in. Di derê de lêkereke nû ji me re hat holê. Eva karê pêşkî dayên menîrî li biderin pêşkî dikevin pîşa van lêkeran an jî van navan û lêkerên ne An jî navên enu didin me. Ev jî taybetmendiya me ku zimanê kurdî ye. Di vê rêyê re zimanê kurdî gelek gelek fereh û dewlemend dibe. Nimûneyek din jê ew jî bi xwe da çeke jê wekî ji wê ji wî jê bir. Bir bi xwe ew jî lêkereke ji heva digel hev çi dibe jêbir. Jêbir eva naveke ji me re çêdibê jêbir em tiştê pê li ser pênûs daxa em pênûsê dinivîsin û em jê dibin rêş dikin ewa navê xwe jêbir e. Az din da û xistin xistin ev jî lêkereke di rewaya Jê derî de ye. Çi didê me daxistin. Daxistin yani tiştekî te daxist, te derî daxist, te tiştek daxist bi derê da, te barek daxist. Eva wateyeke nû cudayî vê lêkerê ye. Eva karê pêşkîta me got bi derê da yan jî pêrkît. Nimûneyek din hil bi xwe haw jî pêrkî te yan jî pêşkî te digel kêrên evo lêkereke di rewaya jêderî de ye masdar yanê bi xwe çi didime hil kirin. Hil kirin te tiştik hil kir darek hil kir singek hil kir keverek hil kir kirin lêkereke û hil kirin lêkereke dine ev bixwe bi alîkariya vê pêşkîtê lêkereke ne dame. Nimûneyek din ber û dan. Ber û dan eva ber bi xwe hin pêşkî tê û hin jî wekê ew ê hûkerî tê hijmartin ji hûkeran tê hijmartin û dan jî lê kere bi xwe. Çi didê me? Ber dan. Ber dan ji dan cuda ye. Eva lêkereke nû ji me re hat holê. Rewşa didiyê an jî şêweyê didiyê sazkirina bêjeyên pêkhatî bi alîkariya parkît yan jî paşkît in. Me got pêşkît hene û paşkît hene. Em ê niha rewşa didiyê bibin, hinek nimûne jî li ser re derbas bin û wana bi nav bikin. Eva bi alîkariya paşkît in. Eva yek parkîtên biçûker yanê ê kesan biçûk dikin tiştê biçûk dikin em jê re dibêjin parkît yan jî paşkîtên biçûker. Wek nimûne mêr eva navik e navê mirov e û ek Evo poşkîtêk e. Digel vê bêjeyê, vê novî digel mêr çi dide me? Dibe mêrik. Di vir de me ek digel mêr kir bêjeyek nû, bû mêrik. Mêrik cudayî mêr e. Qut û Ûk, qut û ûk ne hew jî bêceyek ne didê me qutûk. Qutûk yanê yekî qutik ne bi xwe navlêkirin ki hin rewşê xuya dikê hin jî biçûkkirinê xuya dikê. Germ û eşk niha di derê de germ eşk germ eşk niha peyveke ne didê me germ bi xwe navê tînê germbînê ye û eşk jî paşkîteke di derê de. Ev paşkîta di gel peyva germ peyveke nû didime dibe germişk. Germişk ev jî navê nexweşiyeke ê pir bi zarokan dikeve ew jî yan jî mirovan jî dikeve eva di vir de. Rewşa didiyê yan jî cureyê didiyê parkî tên navê Lûsê. Lûs yanê cih. Lûs, cih bi derê de mebesta me jî ew e. Wek havîn navê werzekê ye. Havîn navê werzekê ye yan demsalekê ye. Digel geh ev jî paşkîtek e. Ev paşkîta digel vê navî dibe navekî nû dibe havîngeh. Havîngeh cihêk e di havînan de an di germahiyê de mirov dere ji bo hênik bibe, ji bo rojeke hênik tê de derbas ke, derbike. Eva peyveke nû ji me re hat holê di derê de. Birêka van Paşkîton a din nexweş û xane, xane cih e. Hev jî wekî divê paşkîto cihan ji me re diyar dike. Eva nexweş naveke navê nexweş wekî digel xane çi dideme nexweş xane nexweş xane navê wekî divê cihekî ku nexweş têda radikevin têda xwe dikin derman dikin û çareser dikin. Eva peyivek nû ji me re hat hûlê. Yek adin dar û stan. Dar û stan bû çi di derê de navekî nû dide me daristan. Daristan cihê dar lê pir. Cihê dar lê pir em jê re dibêjin daristan. Di derê dar bi tenê naveke û stan jî li bi derê paşkîtek e. Ev paşkîta di gel vê navî çi dide me? Dibe daristan eva peyve ke nu da me. Eva bî lûs yanê cih, cihek, cihekî destnîşan dike di bi derê de. A sisiyê parkîtên navê alavê, alav amanên em bi kar tînin an jî pê kar dikin an jî pê dixebitin ev jî bi parkîta re nabin e nu bi me re çêdibin wek bir Û ek bir û ek bir bi xwe lêkerek e û ek bi xwe paşkîtek e. Ev paşkîta di gel vê lêkerê navekî nû didime navê Alavê. Navê Aman vê racbêjin Alav tiştî em pê dixebitin, kar dikin. Bîçi birek. Birek yanê em pê daran dibirin. Ew nas kiriye. Ev bî bêjeyeke nû û. Navê alavekê ji me re dest nîşan dike di derê de. Yeka din çayî çayî navike û di derê de digel dan eva hin paşkî tê em konin bêjmêrin û hin jî carin lêker jî tê jmartin. Çay digel dan dibe çaydan. Çaydan navê alavekê ye navê amanekê ye ku em çayê Tê de amade dikin û boş dikin piyalan yan jî fincanan. Eva a sisiyê bihîst bihîst û ûk bihîst bi xwe lê kereke di demekê de û di gel ok

Çar parkîtên rengdêr in. Rewşê rengdêran yan jî ê salixdanê di derê de em kanin nav lê bikin parkîtên yan jî paşkîtên rengdêr in. Wek nimûne xwe û digel sar xwe û sar di derê çi didê me? Xwesar, yanî mirovekî xwesar e. Yanî ji miletî xwe re, ji hevalêt xwe re dere tu karî wekî dî ne çalak e. Xwe navek e û sar rengdêrek e. Di gel hev de çi didê? Xwesar, ev jî bû rengdêrek. Bû rengdêrek li derê de. Navê kesekî yekî xwesar e, em jê re dibêjin. Yanî ne ew xwest çalak e, karekî nake, dernake. Lez. Û di derê de digel gîn, eva gîn bi xwe paşkît e, helbet ev sor jî paşkît e û nav jî tê, yanî dikanî navekê bêjê, navê jî sor in, rewşikê diyarî me dike. Gîn ew jî paşkîtek e, digel lez û gîn çi didin me? Na ew ki rengdêr ki didin me. Rengdêr lezgîn kesê bezûk yanî dibeze lezgîne ew navekî nû ji me re hat hûlê di derê de. Nêçîr bi xwe ew jî navek e. Nêçîr di gel va paşkîtê van ew jî di gelek waran de bi kar tînin. Bi me re dibe navekî din nêçîr van. Pênc parkîtên rayên lêkeran yanê rayên lêkeran koka lêkeran. Wek nimûne tîr û.

Ev jî bi xwe raya lêkerê ye, ji gotin hatiye bi xwe. Deng di gel vê çi dide me? Dengbêj navekî ne dide me di derê de. Ew jî bêjeyek ne di zimanê me de tê hûlê. Mêr di gel kuj, mêr di gel kuj çi dide me? Ev ji kuştin hatiye bi xwe. Kuştin şê dibe jê di derê de, di raya lêkerê de. Çi dide me dibe mêrkuj. Mêrkuj navekî nû ye û watayek nû ji me re tê hûlê. Welat eva bêjeyeke û digel parêz eva ji parastin hatiye. Parastin ês sê dibe zêd bi derê de. û a dibe ê parastin dibe parêz heva raya lêkerê ye koka lêkerê ye digel welat çi dide me dibe welat parêz welat parêz a şeşê parkîtên hûkerî hûker an cih wan jî rewşa hûkerî xuya dikin ji me re cih xuya dikin wek nimûne çar û koşe. Goşe bi xwe cihekî ji me re dest nîşan dike, goşeya xanîkî, goşeya cihekî wekî divê wek sê kûşe çar kûşe em bi nav dikin. Çi dide me dibe çar goşe. Çar goşe bi xwe çar wekî divê dest xwe hene çar kûşeyê bi xwe. Roj û digel ane ava jî paşkîtek e. Paşkît e diva digel rojê çi dide me? Dibe rojane. Rojana yani her roj wekî divê rojane ye em bên kovarek rojane ye yan jî e, rojnamayek rojane ye tişkî karekî rojane ye eva mahane ye salane ye eva pir tê bikaranîn ew jî. Sal û dîsa di gel ane dibe salane yanî sal bi sal her sal ev peyva tê binavkirin di wê derê de. Eva peyveke nû ye ane paşkî te û sal jî naveke bi xwe bû sal salane ewa peyveke nû dame. A heftê parkîtên bêjeyên razber, razber yanê ew bêjeyên gotinên tiştên em bi çavan nabînin lê em bi hestê xwe bi wan hest dibin em bi çavan nabînin. Wek nimûne germ, germê em bi çavan nabînin lê em bi laşê xwe bi govdê xwe em pê hest dibin di vê derê de. Ayî, Ayê eva paşkîtek e, di gel peyva germ navekî din dide me. Çi dibe? Dibe germayî yan jî carna germahî tê nivîsandin. Germayî yan jî germahî tê nivîsandin. Heval bixwe navek e û Li derê tî heval tî heval tî. Di vê derê de ev navek e ev jî paşkîtek e. Ev paşkîta digel vê peyvê tê nivîsandin û peyveke nû dide me dibe hevaltî. Hevaltî bixwe em bi çavan nabînin lê me re pê hest dibê di derê de. Yek din azad nave navê kesekî em kan lê bikin yan jî navê rewşekî rengdêrekî xwe em kanin lê bikin. Digel tîpa î çi dide me? Navekî nû dide me dibe azadî. Azadî navekî nû ye lê ne raz ewekî divê em bi çavan nabînin wê navî. Navekî razber e bi çavan em nabînin lê bi hestên xwe em wî dihesin. Bi vê şêweyê em hatin dawiya waneya xwe wîn bimînin di xêr û xweşiyê de.